Унбиш мең кешене берләштергән бәйрәм. Түбән Камада яшьләр көнен зурлап билгеләп үттеләр. Беренче корбаннар сезон башланганнан бирле җиде кешене елан чаккан. Ышанма сүзләренә, мошенниклар яңа алдау ысулы уйлап тапкан. Күңелле һәм дустанә вакыйга. Студентлар урамындагы 18 нче йорт ишек алдында төзекләндерү эшләре тәмамлану уңаеннан күршеләр бәйрәме оештырылды. Осталык дәресләре, хөнәрләр иленә сәяхәт, танылган артистлар катнашындагы концерт. Түбән Камада яшьләр көнен зурлап билгеләп үттеләр. Бәйрәм чаралары Монзара сәүдә үзәге мәйданчыгында барды. Анда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Урында безнең төшерү төркеме дә эшләде.
Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Манзара сәүдә үзәге каршындагы күңел ачу мәйданчыклары белән таныша. Радмир Беляев Яшьләр көненә багышланган бәйрәмнең югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтә. Кунаклар өчен берьюлы берничә тематик мәйданчык әзерләнә. Кул эшләнмәләре ярминкәсе, интерактив уеннар, ярышлар. Анда һәркем күңеленә хуш килгән шөгыль таба алды. Татарстан Республикасының яшьләр эшләре буенча министр урынбасары Руслан Семенов ассызыклаганча, Түбән Камада иң актив яшьләр яши. Шат булырга бүген сезнең белән бу зур бәйрәмдә, бу зур тантанада. Радмир Беляев төп сәхнәдән дистәләгән түбәнкамалыны фидакарь хезмәтләре өчен бүләкли. 19 активист спортта, иҗтимагый тормышта, волонтерлыкта, фәндә һәм укуда зур казанышлары өчен башлыкның яшьләр премиясен алды. Батырлык ордены тапшырылган махсус хәрби операциядә катнашучы Шамил Кадыровка игътибар аерым. Кичке бәйрәм концерты. Түбән Камалылар алдында иҗат коллективлары чыгыш ясады.

сәхнәгә чыктылар. Артистлар үзләренең популяр хитларын башкардылар, тамашачылар аларга кушылып җырладылар, бийделәр, күңел ачтылар. Гөлия Нигматуллина, Булат Зиханшин, Эльдар Яңалкара. Җиде түбән камалы елан чакканнан соң хастаханәгә мөрәҗәгать иткән, шуларның өчесе әле дә стационар дәвалану уза. Зыян күрүчеләрнең берсе, 66 яшьле хатын-кыз, ул Ключ-Турда бистәсе янындагы урманда җиләк җыю вакытында кара еланга юлыга. Сөйрәлүче хайван аның кулындагы баш бармагын тешли. Пенсионерга вакытында медицина ярдәме күрсәтелә, хәзер ул табиблар күзәтү астында. Медицина хезмәткәрләре искәртә, әгәр сезне елан чакса, кичекмәстән хастаханәгә мөрәҗәгать итегез. Шулай ук табигатьтә ял иткәндә, урманда йөргәндә һәм сулыклар янында булганда аеруча сак булыгыз. Төзүче бакчачылык ширкәтендә янгын чыккан, ут сарайны һәм аңа терәлеп торган корылманы чолгап алган. Янгын якынча 20 квадрат метр мәйданга таралган. Бина эчендә 53 яшьлек ир-ат булган, Аны күршеләр һәм вакыйга шаһитлары коткарган. Зыян күрүче, яну продуктлары белән агулану диагнозы белән хастаханәгә озатылган. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү бара, янгын чыгу сәбәпләре ачыклана. Мошенниклар алдауның яңа ысулын уйлап тапканнар. Алар кешеләргә шалтыратып банкта өзеклек яки лимитның арткан булуы турында әйтәләр. Аннары акчаны чыгаруда яки счетка күчерүдә ярдәм итүне сорыйлар, хәтта моның өчен ун процентка кадәр бүләк вәгъдә итәләр. Иске схема да һаман гамәлдә. Җинаятьчеләр потенциаль корбаннарга шалтыратып үзләрен банк хезмәткәре яки куркынычсызлык хезмәте вәкиле дип таныштыралар һәм счетта шикле хәл булуы турында хәбәр итәләр. Шуннан соң клиентларның шәхси мәгълүматларын һәм кодларын алып, акчаны үзләштерәләр. Хокук сакчылары кисәтә, нинди генә шикле шалтырату булса да яки смс-хәбәр килсә дә, аек акыл белән уйлагыз, сак булыгыз. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Студентлар урамындагы 18-нче йорт ишек алдында күршеләр бәйрәм узды. Шулай биредә яшәүчеләр капиталь ремонт тәмамлануын билгеләп үтте. Быел күп фатирлы йорт территориясе безнең ишек алды республика программасы кысаларында яңартылды. Биредә заманча балалар мәйданчыгы урнаштырылды, киң һәм тигез юллар салынды. Бәйрәм программасы төрле яшьтәге кунаклар өчен әзерләнгән иде. Катнашучылар концерт номерларын карады, конкурсларда көч сынашты, шулай ук волонтерлар оештырган осталык дәресләрендә катнашты. Чара иң актив яшәүчеләрне бүләкләү белән тәмамланды. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә.